Isa bu zatlary aýdyp durka, mähelläniň arasyndan bir aýal sesini gataldyp, Seni dogran, Seni emdiren ene nähili bagtly! diýdi. Isa bolsa, Hawa, Hudaýyň sözüni eşidip, ony berjaý edýänler has hem bagtlydyr. Diýip jogap berdi. Mähelle has köp üýşende, Isa şeýle diýdi, Bu nesil erbet nesildir. Olar alamat talap edýär. Emma olara Ýunus pygamberiňkiden başga alamat berilmez. Ýunus Ninewe halkyna nähili alamat bolan bolsa, Ynsan Ogly-da bu nesle edil şonuň ýaly alamat bolar. Günorta melikesi kyýamat güni bu nesle garşy çykyp, ony höküm eder. Sebäbi ol Süleýmanyň pähimini diňlemek üçin ýeriň aňry ujundan geldi. Ine, bu ýerde Süleýmandan-da üstün biri bar. Ninewe halky kyýamat güni bu nesle garşy çykyp, ony höküm eder. Sebäbi olar Ýunusyň wagzy bilen toba geldiler. Ine, bu ýerde Ýunusdan hem üstün biri bar. Hiç kim çyrany ýakyp, Gizlin ýerde ýa-da gabyň aşagynda goýýan däldir. Tersine, içeri girenler yşygy görer ýaly, ony çyradanyň üstünde goýýandyr. Bedeniň çyrasy gözdür. Gözüň sagdyn bolsa, tutuş bedeniň hem ýagty bolar. Gözüň şikesli bolsa, tutuş bedeniň hem garaňky bolar. Şonuň üçin hem ägä bol. Sendäki yşyk garaňky bolaýmasyn. Seniň tutuş bedeniň ýagty bolup, hiç bir garaňky ýeri ýok bolsa, çyra seni öz şöhlesi bilen ýagtyldýan ýaly, bedeniň bütinleý ýagty bolar. Isa bu zatlary aýdyp durka, bir fariseý ony öýüne nahara çagyrdy. Isa baryp, saçak başynda oturdy. Fariseý onuň nahardan öň elini ýuwmandygyny görüp, geň galdy. Emma Reb Isa oňa şeýle diýdi, Ine, siz fariseýler käsedir gap-çanagyň daşyny arassalaýarsyňyz, emma içiňiz açgözlükden hem pislikden doludyr. Akmaklar, daşyny ýaradan içini-de ýaratmadymy? Mätäçlere ýürekden sadaka beriň. Şonda hemmesi siziň üçin arassa bolar. Waý halyňyza, eý, fariseýler! Siz narpyzdan, her hili ysly otdan ondan bir bölegi berýärsiňiz, emma adalat bilen Hudaýyň söýgüsini äsgermeýärsiňiz. Bularyň birini berjaý edip, Beýlekilerini taşlamaly dälsiňiz. Waý halyňyza, eý, fariseýler! Siz sinagogalarda başkürsüleri, bazarlarda özüňize salam berilmegini halaýarsyňyz. Waý halyňyza! Siz hiç belligi bolmadyk mazarlara meňzeýärsiňiz. Adamlar bilmezden şeýle mazarlaryň üstünde gezýändirler. Töwrat mugallymlaryň biri oňa, Eý, mugallym, sen bu zatlary aýtmak bilen biziň hem göwnümize degýärsiň diýdi. Isa hem şeýle diýdi. Siziň hem waý halyňyza, eý Töwrat mugallymlary! Agyr ýükleri adamlara ýükleýärsiňiz, özüňiz bolsa ol ýüklere barmagyňyzy hem degirmeýärsiňiz. Waý halyňyza! Siz pygamberleriň guburlaryny dikýärsiňiz, emma olary öldürenler öz atalaryňyzdyr. Şeýtmek bilen siz atalaryňyzyň edenlerini tassyklaýarsyňyz. Hawa, pygamberleri atalaryňyz öldürdi. Siz hem olaryň guburlaryny dikýärsiňiz. Şu sebäpden hem Hudaýyň akyldarlygy şeýle diýipdir, Men olara pygamberler, resullar ibererin. Olaryň käbirini öldürerler, käbirini hem yzarlarlar. Şonuň üçin hem dünýä ýaradylaly bäri hemme pygamberleriň dökülen gany üçin bu nesil jogapkärdir. Habylyň ganyndan başlap ybadathana bilen gurbanlyk sypasynyň arasynda öldürilen Zekerýanyň ganyna çenli bu nesil jogapkärdir. Howwa, Men size şuny aýdýaryn, ähli gabahatlyklar üçin şu nesil jogap berer. Waý halyňyza! Eý Töwrat mugallymlary! Siz bilimiň açaryny alyp gitdiňiz, özüňiz bu gapydan girmediňiz, girmek isleýänlere hem böwet bolduňyz. Isa ol ýerden gaýdan wagty fariseýler bilen Töwrat mugallymlary onuň garşysyna çykyp, üstüne ençeme meselleri baradaky soraglary ýagdyrmaga başladylar. Şeýdip, Isany sözünde tutjak bolup, amatly pursady peýleýärdiler.